omoibeke achire okomoaka omotigari ogokorire, igo ogokomoaka ogwakokorerani igo igo toigwanane igaa, nchera teiyo, matiang'i are Mugi United Opposition, babo Gachagua, Kalonzo, Eugene, Natembeya, mpaka gusii igaa, bamanye goika igaa baeberere chimbarati, yaya, nogokora makora. Mbuya mono sana abagusii mwensi ase ogochora Mokua Times. Matiang'i na opposition yonsi pi bagambire baigwananire ng'a ngocha bare gusii amatuko make iga agocha. Tindanyora schedule yabo ase bagoika na goika lakini egento omanyete ng'a ngotwara bare chirari chinene gusii iga na bosongo mpaka etachu. Kero tokoinyora. Korwa magega in 2025, matiang'i era ria conduct chienene pi neria ase the homecoming. Echi chindakorokana gusiyana amatanga, chinyangi, amatanga gose nkiang'u. Taratwara rally nyene buna eria atwarete engaki eria. Achete korwa kijauri. Agasoa keroka, agatacha ekeumbu, agaacha bosongo, akarua akagenda Nyamira mpaka ekero enyomoino, agakora gusii yonsi. Na ensemo eye ogemba korwa ataragete abwo yakwanire abanto. Naye Nyangusu tarakuna, chinsemo nigo chinyinge gusii atarakuna. Bono omatianyi tanyara gotwa aa rally echi nene, erio achete entang'ani nabwate objective, egento nkere ekerengo nkere abwate, ekemo kiabo neke. Agatotebia tararuga hassi eria yarenge America World Bank, ng'a ngoende ararike rirube riokorwa egasi eywo na amasikani ekero amare gocha Kenya. Akamototebia igoro ekiama natotebia, akamanya koimoka akagenda motwe ateba ng'a narigie abasani tomoe ribaga abarigie egere bachie komokonya amang'ana ya obopresident. Bono matiang'i nkoirana are. Esabari eria entang'ani am coming neye egocha, nchibwate ebinto gete bibere bigochia, lakini ntete mbaere igaa objectives ki matiang'i abwate, nkerengo ki abwate kia ogocha amatuko aya agocha na united opposition. Lakini ntarabaira through, onye na rituko ritang'ani okore chividio chiane mogokwa times iga, ira chingaki chiago subscribe, after gwa subscribed, manya ng'ina mbare nera.

very simple korwa world bank yatotebia naki amang'ana abeto iga na iga na iga inde in this position officially ntomanyete ng'a oresigning but officially. Egento kende matiang'u iga agateba naki bono nimwanteteti nchi korigia abasani, abasani nanyorire na aba na aba na aba egasi tochi gokora niga. Naiga. Eki negento kia moimo. Igo bono Matiang'i ne report agocha gotwa gose igaa. Egento kia kabere Matiang'i agocha gokora ekero agocha korwa Nairobi ne team yaye ya United Opposition, nogocha go destroy chiri base, gokora baria bonsi bakomorwanisa igwe gose igaa. Matiang'i omanyete tari ore cha. Naende nkoebwate are enchera egete tancheti kobisa binto, tancheti gosoki binto bionsi korwa monwa one. Lakini bono ekero nkorigeri eteam yaye, ng'a rigatige Gachagua noa kare.

Iga Akisi okorirwe, ekonyaa ribaare chiaye chineegete etaoni igaa. Timanyeti naki bagochia gokora, lakini korende tiatoganya ntore nakii gochia go direct bare attacks gochia ase eri janda. Omonto onde ochia kobwatwa osoro, oyonde Javes Nyakundi. Lakini mono mono, Gavana Simba Arati, Simba Arati ere, tiambatebi rende natete ase evideo eyende, egento kiatesigete babu janda, osoro, Japhet,

goika esikwe nenkong'u. Bono igo buna tokogamba iga, goika twancherana igaa kende abwo ng'a, Simbarati nabangeire na matiang'i, gocha komokora completely, gekorwa mbamanyete bakomoa ribaga nere takobatiga, naye ngomoibi. Omoibeke achire okomoaka omotigari ogokoorire, iko gokomoaka ogwakokoorerani, ekero ekio babangete chimbarati, igo igo toigwanane igaa, nchera teiyo, matiang'i are Mugi United Opposition, babo Gachagua, Kalonzo, Eugene, Natembeya, mpaka gusii igaa, bamanye goika igaa baeberere chimbarati, yaya, na ogokoora makoora. Ebu tiga toganye torore but that is the expectation. Egento kende. Gekogera batiang'i ne team yaye opposition bache gosiiga na ogokora egento ekekorwa ng'a creating a momentum. Matiang'i tarakore campaign engiya gosiiga yokoreta espirit gete, omoyo gete kera omonto ase ogete ng'a egento eke matiang'i tokora. Bado, abanto bo nkunyu nkunyu bagwekwanera ng'a ntore na matiang'i aye toiyo, oye ntore na matiang'i aye toiyo. Lakini matiang'i tara create momentum eria ng'a gusii onsi pi, tonyagera ngerendi, bado. Bono agocha akirete momenta emeyio atebia abanto ng'a onye tori Jubilee toiyo, onye tori na inche toiyo, ebinto buna ebio. Bono riria agocha akirete momentum, akwane amang'ana iga akonyegeria gusii, ekero gakorwa gusii iga akorenda isiko okotire. Ekero ntorialiseti ng'a. William Ruto ochire gusii mono, naende nabangete gocha, eka naroche igaa chikura nchiroo, lakini chikura echi kogenda ase matiang'i chiaretire obokong'u, chiamokoreire amang'ana, chiamo bono agocha kera rituko kera ense naende chibesa chiatomekire igaa sana more especially chi by election chiarenge aa, three hundred million otumeke ase FMC tari rahisi. Ekiomoerio pi, yote tisa kumi, ngocha bare gokora William Ruto. Omanyete in fact neri ng'a united opposition niyo ere amo gokora William Ruto 2027. So bakane tibamoire ka sugoi. Igo bono ogocha kwabo gusii igaa noko bunga chikura echi chia gusia ko make sure ng'a chionsi pi chiasoire ase united opposition inse y'amatiang'i. Bono naki bagochera chingaki echi. William Ruto amatuko aye ataya amaka atarahera amatuko amaka aye William Ruto nacha gusii igaa sana. naende ng'wete ng'a nabangete gocha matenga agocha naende ngochia gocha bare. Naende nabwate abanto bare eground igaa bagonchukana emekutano, chibesa gochiana gochia, chisukari, emerangeti, omochere, ching'ende, gochiana gochia. Ebi bionsi pi mbibe ase nigo okorwa. Bono ekero togopima, opposition emete ng'a goika eche igaa esari. Naki Gachagua agochera gokora William Ruto korwa gose iga, tigatoganye tore naki egochia gwa- koba, lakini maete ng'a obwansu bokare ao na obweng'encho buya mono sana, Nyasae abasesenie ase amareta ngoru kwa Abel mokwa, enyomba yane nere aa. Baria bagane kong'akera esimi, ng'akere, baria bagane go support echannel, support, egento nkio tokong'aka go sponsor evideo, evideo enchera nere koba sponsored, korang'ani gose sponsor this video, nabo oko reach out, I guide you on how to do it. Mbuya mono sana, twaumerane, Nyasae abasesenie mwensi.